Безнең менә YouTube каналы. Аксу студиясенең YouTube каналы. Без инде вакыйгалар көндә чагыш яктыртып барырга тырышабыз. Менә сез Актаныштан булып, халыкыбызның тарихын өйрәнүгә кагылышлы бик мөһим, әһәмиятле җыелыш-конференция үткәреп кайттыгыз. Конференциянең исеме Көнчыгыш Камал ягының тарихи-мәдәни мирасы һәм бу билгесе. Бу конференция, миңа калса, шул ягы белән дә отышлы һәм актуаль. Илебез халыклары халык саналуга әзерләнә, җанисәпкә. Менә җанисәп алдыннан. Безнең башкорт кайдәшләребез безнең ның теге ягы һәм бу ягында элек-электән башкортлар яшәгән дип куелтәләр. Көнбатыш Башкортстанда яшәүче татарларның телен башкорт теленең диалекты дип куелтәләр. Менә шушы Сүз куюлык турарга минемчә бу бу җавап та булгандыр. Менә шул конференция турында мәгълүмат бирегез әле. Ул әле бөтенләй кенә түгел. Ике көнлек конференция дә булды, аңлавымча. Аны Төбәк ара конференция дип тә атап була. Анда Башкортстанда яшәүче, безнең төбәкне өйрәнүче кайдәшләребез дә катнашты. Ну, беренчедән, бу конференция инде безнең планда күптән торадыр, ул безнең августта узарга тиеш иде, чөнки аның бит инде төп максаты иде Актаныш районының 90 еллыгы һәм Актанышның 310 еллыгын уздыру. Әмма инде билгеле сәбәпләр буенча ул күп мәртәбә кичектерелде, и инде менә соңгы мәртәбә шул Бәйрәмнәрдән соң, яңа еллардан соң уздырырга дигән карар кылынды. Һәм инде менә бу җан исәбен алу, бу биреп ис якынлашу белән әйбәт тә инде монда күтәрелгән мәсьәләләр алар үзенең актуальлеген, аларның актуальлеге арта гына барды инде. Бу конференциядә без теләгән идек, менә бу Актанышны гына түгел, ә гомумән бу Кама җирләренең тарихын тирәнрәк күрсәтергә, аларның төрле якларын, чөнки Кама аръягын җирләрен ди. Аръягын җирләрен, ие. Чөнки бу төбәк чыннан да бик үзенчәлекле, Мин инде үземнең чыгышымда әйткән идем, монда татар халкының, безнең борынгы бабаларыбызның, шул исәптән болгарларның, башкаларның берничә күчеш этаплары яисә дулкыннары булган. Менә беренчесе инде шул Болгар чорыннан, аннары Алтын Урда чоры, аннары Казан ханлыгы чоры, аннары алар җимерелгәнч Унҗиде-унсигезенче гасырларда дулкын-дулкын булып безнең борынгы бабаларыбыз күченгәннәр, чөнки бу җирләр борынгыдан ук безнең татар дәүләтләренең чик җирләре булганнар. Бу бит инде табигый хәл, әгәр дә инде дәүләттә үзәктә ниндидер мәсьәләләр, проблемалар барлыкка килә икән, яисә анда кысу, әзерлекләү, яисә гомумән җир кытлыгы булса, җир җитми икән, халык инде иркенрәк җиргә күченә. Шуңа күрә менә шул дулкын-дулкын иттереп безнең борынгы бабалар бу җирләргә күчеп, анда утырганнар һәм анда үзләренең тормышын дәвам иткәннәр. Шуңа күрә монда бик үзенчәлекле Ә халык барлыкка килгән. Әгәр дә менә шул ук шәҗәрәләрне карасак, монда бит инде нинди төбәкләрдән генә чыкмаганнар алар. Элек-электән инде безнең борынгы бабаларыбыз яшәгән, тагын бер үзенчәлек, теге чик җирләр булгач, монда инде, әлбәттә, башка күрше халык белән мөнәсәбәтләр бик тыгыз булган, шул ук финно-угыр халыклары белән, Шул ук ике татар һәм башкорт халыкларының мөнәсәбәтләре бик тыгыз булган, чөнки, мәсәлән, инде унҗиденче-унсигезенче гасырларда күп кенә татарлар шул башкорт җирләренә күчеп киткәннәр, алардан рөхсәт алып, анда утырганнар. Һәм инде соңрак чорларны да алсак, безнең бит ике күрше халыкның, без гомер буе әйтеп җөрдек, Безнең уртак мәдәният, уртак мирасыбыз, уртак шәхесләребез, димәк, чыннан да, алар бит инде татарларга да, башкортларга да файда китерәм дип яшәгән, эшләгән шәхесләр. Хәзер без аларны ничектер, бу менә татарныкы гына, бу башкортныкы гына дигән сүзләр, бу һич тә дөрес түгел. Чөнки алар үзләре дә тормышларын шул, ничек дисәк тә инде, бер халык дисәк тә инде, ике халык дисәк тә инде, бу төрле карашлар булырга мөмкин, әмма нигездә алар үзебезнең халыкларыбызга хезмәт иткән шәхесләр, аларны мәгърифәтле иткән, аларны динле иткән безнең шәхесләребез. Шуңа күрә без менә хәзер аларны ничектер бүлгәләү, таткалау, ул теге бик кирәкле әйбер дип уйлыйм, киресенчә, ул икебезгә дә, башкортларга да, татарларга да бары тик зыян гына китерә торган мәсьәләләр. Һәм инде менә бу конференциядә булган докладларда без күрдек, чыннан да, менә бу төбәк, ул бер регион, Борынгы чорда да ул шулай булган, чөнки менә хәзерге чикләр, ике республика арасындагы чикләр, ул инде, без аны беләбез, ул ясалма, җигерменче гасырда эшләнгән әйбер, совет заманында, ие, һәм ул инде махсус сәяси теге максатлар белән эшләнгән әйбер, шуңа күрә ул чикләр безнең халыкны бүлә алмый, һичшиксез. Теге Татарстанда яшәсә дә, Башкортстанда яшәсә дә, ул шул ук татар, шул ук нәсел, шул ук халык, чөнки аларның күбесе хәтта Казан артыннан күчеп киткәннәр. Менә ул бит инде елганың теге як ягына күчкәч, ул бит инде татар булуыннан туктамый, кая яшәсә дә, Себердәме, каямы, ул барыбер татар булып кала бит. Һәм инде менә бу конференциядә без шуның дәлилләрен күрдек, күп кенә докладлар, шул ук телләр буенча докладлар, шул ук этник үзенчәлекләр буенча докладлар, бик кызыклы докладлар булды. Һәм инде, әлбәттә, бик мөһим мәсьәлә күтәрелде, ул инде менә бу унсигезенче гасырларда узган җан исәбен алу ревизияләрдә күрсәтелгән мәгълүматлар һәм аның бик әһәмиятле мәсьәләсе инде ул башкирцы дигән төшенчә. Без беләбез инде, менә бу беренче дүртенче ревизияләрдән соң Башкирцы дигән төшенчә шул исем астында язылган халык артып бара. Һәм инде менә хәзерге теге сәяси, ничек дип әйтим инде, вазгыятьтән Шундый сәяси вазгыять хәзер үзгәргәч, менә бу фактларга ниндидер башка сәяси аңлатмалар бирергә тырышалар инде. Ә чынбарлыкта, әгәр дә менә без чыганакларга карасак, чынбарлыкта бит бу монда бернинди дә халык үзгәрмәгән. Теге элекке менә татарлар яшәгән, шуннан соң алар башкортлар булып киткән. Юк, бары тик аларны рәсми рәвештә башкирцы дигән сословиега керткәннәр, чөнки дәүләткә чикләрне сакларга кешеләр кирәк булган һәм дәүләт аларны менә бу башкорт мичирәк гаскәренә бөтенесенә туплаган, аннары инде аның гомумән исемен башкорт гаскәре дип үзгәрткәннәр һәм инде, әлбәттә, менә бу башкорт гаскәрендә Хезмәт иткән бөтен, бөтен халыклар, анда бит татарлар гына түгел, анда марийлар да, башкалар да булган. Алар дәүләт өчен, дәүләт күзлегендә алар барсы да сословие буларак башкирцы булып саналганнар. Чөнки бит дәүләт өчен алар нинди телдә сөйләшү шул хәтле әһәмиятле булмаган. Аларга аларның социаль статусы әһәмиятле булган һәм инде ул социаль статуска бәйле аларның җиргә мөнәсәбәте һәм инде Дәүләткә салым түләү әһәмиятле булган. Шуңа күрә алар күбрәк менә бу сословиеләргә игътибар иткәннәр. Яхшы, менә шушы конференциядән соң Азатлык ның сайтында, Азатлык радиосының сайтында шундый як фикер яңгырады. Конференция ничек тә бая бая булды кебек, башкорт галимнәре катнашмаган дип. Сез башкорт тарафларын чакырдыгызмы яки аны кирәк дип тә санамадыгызмы? Чөнки бит, мәсәлән, әйтик, башкортлар үзләре оештыралар. Анасы бит мин. Алар безне чакырмыйлар.
Әйе, алар чакырмыйлар.
Анасы бит минем аңлавымча, бу бит ниндидер халыкара конференция оештыруны күздә тотмый, фәкать Үзебезнең татарлар эчендә безгә бит үзебезнең эчтә үзебезнең проблемаларны хәл итү кирәк. Кемнең дә ниндидә мөнәсәбәте, кемнең дә нинди уйлавы безнең өчен мөһим түгел. Без үзебез хәл итәргә тиеш. Менә окның теге ягында яшәгәне дә безнең халык, окның бу ягында яшәгәне дә халык. Бу бу ичматта үзебез өчен кирәк. Башкортларга аңлату өчен түгел. Ну, беренчедән, монда бернинди дә яшерен эш алып бару булмады, чөнки әйттем бит инде, бу конференция әле ел башыннан ук, узган ел башыннан ук әзерләнде, аның хатлары төрле төбәкләргә җибәрелде, хәтта без теге күрше төбәкләргә дә җибәргән идек, кызганычка каршы, менә бу теге эпидемия сәбәпле аннан кешеләр килә алмады. Һәм инде бу конференция чын мәгънәдә төбәкара конференция булды, чөнки безнең Татарстанның күп кенә районнарыннан вәкилләр булды, төбәкне өйрәнүчеләр, тарих укытучылары, музей хезмәткәрләре һәм инде Башкортстаннан да бик саллы гына делегация килде. Анда, әлбәттә, галимнәр бар иде һәм шулай ук инде Башкортстанның төрле төбәкләреннән, ялгышмасам, бер сигезме, унмы төбәгеннән, Уфаны алсак, Төбәкне өйрәнүчеләр, хәвәскәр тарихчылар һәм башкалар. Шуңа күрә безнең төп максат, менә бу фәнни чыганакларга нигезләнгән фәнни хезмәтне менә безнең хәвәскәр тарихчыларга, төбәкне өйрәнүчеләргә тәкъдим итү. Чөнки. Бу хезмәт, Татар-Уфимское уезды дигән хезмәт, ул инде аларның өстәл китаплары булыр дип ышанабыз.
Кызганыч, менә бу Татар-Уфимское уезды китабы бик яхшы, әмма тиражы бәләкәй дип ишеттек. Ну, бәләкәй дип әйтмәс идем мин, чөнки ике меңдән, ике мең ярымнан артык тираж. Шуңа күрә әле, мәсәлән, безнең институтта чыккан китаплар белән чагыштырсаң, бу иң зур китап тиражларының берсе инде. Тын, андый тираж булганы юк иде. Димәк, бу хәл авылда булачак. Иншалла, иншалла, чөнки менә әле без Актанышка барганда тиражның бер өлеше генә әзер иде, ул инде хәр таратылды, ике йөз данә таратылды, ә менә иртәгә инде шул төп тиражы ике меңдән артыгы инде килергә тиеш һәм аны Бөтендөнья татар конгрессы аркылы бөтен авылларга, бөтен төбәкләргә, татарча татарлар яши торган бөтен җирләргә таратылыр дип ышанабыз инде. Ни өчен дисәгез, әни, кичә генә миңа Тинчурин театрыннан Зөфәр Харис дигән артист шалтыратты. Ул үзе Табын дигән авылдан, син башкортлар алайга да килеп, сез табыннар, ылымнар, шәҗәрәсеннән дип китаплар таратканнар. Безнең Мәлләтамакта да таратканнар. Мәсәлән, бит инде бу китап шул ук Табында да булырга тиеш. Әлбәттә. Бәлки тамакта да булырга тиеш. Чөнки безнекеләр күрергә тиешләр. Үзләренең авыллары, шул әйтик шул менә шы, беренче, икенче, өченче, дүртенче ревизия кәгазьләреннән читеп язылганнар. Белергә тиешләр. Чөнки халыкның башын бутау бара. Әлбәттә, әлбәттә.
Чөнки бит инде гади халык бик аңлап бетерми, социаль катлам нәрсә ул, милләт нәрсә ул, аның аермасы нинди. Башкорт дип язылган икән, димәк, ул аңларга мөмкин инде. Йе, безнең борынгы бабалар башкорт булган. Ә нинди мәгънәдә ул башкорт сүзе куллана? Бу бит инде менә мин хаман да чагыштырам казак сүзе белән. Мә, менә казаклар бит инде ул теге ирекле кеше. Менә хәзер дә безнең теге казак йөрү дигән сүз бар бит инде, мә, татарларда. Шул ук вакытта казах халкы бар, мә, ул бит безнең, безнең телләрдә генә, урыс һәм татар телләрдә генә, ә бит башка дөньяда ул, Казах та, казак та, бер сүз белән җырлыйлар алар. Элек тә бездә дә казак булган инде, үз тәэсирендә генә без казах дибез. Алар бераз алыштырганнар. Шуңа күрә шул ук казаклар, анын төрки халыклары да булган, анын славян халыклары да булган, анда мөселман да булган, анда христиан да булган, ул менә шундый бер социаль катлам, Бик катлаулы, аны бер бер катлы гына, бик җиңел генә әйтеп булмый. Без бит беләбез, хәзер безнең ныгавәкләр, ногайбәкләр бар. Имә алар бит шул ук казаклар катламыннан, алар үзләре казаклар, хәрбиләр, үзләре мөселманнар, үзләре, ну, татар телендә сөйләшәләр дип әйтсеп, әйтсә, әйтсәк хата булмас, чөнки анда әллә нинди аерма юк ул телдә. Әмма алар аерым социаль катламга кергәннәр. Менә бу мәсьәләләрне, әлбәттә инде, гади халык бик бик үк аңлап бетерми, әгәр дә инде бигрәк тә ниндидер галим килә икән, яисә ниндидер китап китерә икән аңар, ул аңар ышанырга мөмкин. Ә ә инде менә бу китапта без ап-ачык күрәбез, нәкъ шул авылларда беренче, икенче, өченче ревизияне анда ап-ап-ачык әйткәннәр. Бу авылда, мәсәлән, йомышлы татарлар, служилые татары, Яисә ясаклы татарлар яшәгәннәр, яисә типтәрләр яшәгәннәр. Димәк, инде бу ап-ачык күрсәтә, ул, беренчедән, ул авылларга нигез кем салган һәм кайчан салган, чөнки еш кына нидедер документ табалар да, мәсәлән, фәлән елда бу авыл халкына башкорт вотчинниклар җир биргәннәр диеп, Шул елдан ул авылның теге нигез салынган дип язалар, ә бит инде бу бөтенләй дөрес интерпретация түгел, бу бары тик ул авыл бу документта искә алына, ә бит ул авылга алдарак та нигез салынырга мөмкин булган һәм инде менә бу ревизиядә күренә кайсы вакыттан кайсы авыл искә алына һәм бик кызык Менә бик күп, әлбәттә инде, кайбер авыллар инде юкка чыкканнар, әмма безнең бик күп бүгенге авылларыбыз, шәһәрләребез, шул ук Башкортстан Республиканың бик күп авыллары һәм шәһәрләре инде унҗиденче гасырда булганнар һәм анда татарлар яшәгәннәр. Бу бит инде бик кызыклы факт. Әле миңа тагын шусы кызык тоела, менә, әйтик, шул үзебезнең Мөслим районында төбәк тарихчылары тоталар да язалар, болар элек башкирче геләр булган дип. Миңа калса бит ул Казан ханлыгы җимерелгәч, Иван Грозный басып алгач кына бу җирләрне башкортларга биргән дә, башкортлар бер төрле теге татарлардан, мишәрләрдән өстен итеп куелган. Аңа хәтле бит ул һәрхәлдә Казан ханлыгы җирләре булды. Әлбәттә, әлбәттә.
Болгар җирләре булды. Әйткәнемчә, бу җирләр һаман да татар дәүләтләренең җирләре булган. Болгарлар башта монда теге сәүдә белән китеп киткәннәр инде, аннары инде бу Болгар дәүләтенен чәчәк аткан вакытында бу инде анын чикләре булган. Теге Алтын Урда һәм Казан ханлыгын әйтәсе дә юк инде, алар турыдан-туры Казан ханлыгына яисә Казан вилаятына Алтын Урда вакытында буйсынган җирләр булганнар инде. Шуңа күрә инде монда ниндидер теге бәхәскә, минемчә, артык урын да калмый. Әгәр дә без теге объектив тарихка нигезләнсәк. Һәм инде сез әйткән сүзләрне дәвам итеп, менә бу конференциядә бик күп кеше безгә шундый мөрҗәгать итте. Рәхмәт сезгә, мин үземнең авылымның тарихын таптым. Менә минем авылым шулай язылган икән. Бернинди архивта таба алмый дөрьям, исемнәрен бутап язалар, диде. Ә менә бу чыганакта мин аны таптым. Димәк, чыннан да, бу китап тарихчылар өчен генә түгел, ә гади халык өчен дә, теге төбәкне өйрәнүчеләр генә түгел, ә үз нәселен, үз гаиләсен, гаиләсе тарихын төзергә теләгән кешеләр өчен дә бик зур ярдәм була. Әле мин ишеттем, тарих институт дип,

Анда, ялгышмасам, әллә өч, әллә биш йөз генә булды. Һәм ул шунда ук таралып бетте. Чөнки аны шулай ук бөтен кеше сораган иде. Мин ышанам инде, икенче томның тиражы зуррак булыр диеп инде. Һәм без аны шулай ук хәзер эш бара. Менә якын вакытта без аны тәмамларга тиеш булабыз. Әлбәттә, аның өченче томы да булачак. Әмма тагын бу китапның дәвамы буларак тагын бер китап әзерләнә. Анда инде бөтен хәзер булган авылларның исемлеге керергә тиеш. Чөнки монда инде бөтен авылларны керткән идек без. Чөнки без тырышкан идек, Бернәрсә дә үзгәртмәскә, чыгарактан ничек бирелгән, шулай күрсәтергә. Ә инде менә теге һәвәскәр тарихчылар өчен, яисә үз гаиләсен, үз нәселен өйрәнергә теләгән кешеләргә җиңелрәк булсын өчен инде без менә икенче китапта анда инде исемлекне хәзерге булган, хәзерге, хәзер исән булган авылларны аерым бирәчәкбез. Димәк, ул тагын да уңайлырак булыр эшләр өчен. Ә инде тиражны әз дидегез, әлбәттә, бәлкем миллионлаган татарлар өчен 200 данә ул күп түгелдер, әмма чыкканнан бирле инде бу китап безнең интернет сайтыбызда Татравед РФ Сайтына, Китапханә бүлегенә керсәгез, анда аның тулы нөсхәсе бар pdf форматта. Бернинди регистрация кирәкми, бернинди түләү кирәкми. Теләсә кем бу китапны алып, үзенә йөкли ала һәм куллана ала. Татаровед сайтында. Татаровед РФ дигән сайт.

Өйрәнеп, шуларның китабын эшләп язып бетерде, инде бастырасы гына бар. Әле ул Азнакай районындагы беренче авылны өйрәнгән иде, Чирмешән районындагы Урманас Түтәмеш, Чагадәй авыллары тарихын язып бастырган иде, хәзер Арча районындагы Каенсар авылы тарихын язып ята. Менә шушындый эшкә алынган профессионал тарихчылар, фәннәр кандидатлары, фән тарихчылары кемнәр бар, кемнәр нинди китаплар язып яталар?
Әлбәттә, мондый кешеләр бихисап, чөнки сез беләсез, безнең авыллар исемлеге генә меңнәгә, мә, бөтен Россиядә карасак, Татарстанда да, Башкортстанда да никадәр авылларыбыз бар. Һәм инде, әлбәттә, соңгы елга, соңгы елларда менә бу җирле тарихка, төбәк тарихына, авыл тарихына, нәсел тарихына тарихы белән кызыксыну артты һәм Бик күп, бик күп мондый тарихчыларны без беләбез һәм инде хәтта менә мондый җыентыклар да чыга, менә бу, мәсәлән, Кама аръягына багышланган җыентык һәм аерым авылларга багышланган җыентыклар чыга, алар бик күп. Хәзер инде аны кемнедер аерып әйтсәң, аларның хәтере калуы мөмкин. Без үзебезнең максатны шулай күрәбез. Әлбәттә, бер институт кына нинди ул зур гына булмасын, имә безнең институт инде алай зур түгел, чөнки бит инде безнең авыллардан башка башка юнәлешләр дә бар, шуңа күрә бер институт кына, бер үзәк кенә бу теманы күтәрә торган түгел. Шуңа күрә без, һичшиксез, һәвәскәр тарихчылары белән яисә профессиональ тарихчылары белән, башка оешмалардан, башка төбәкләрдә яши торган профессиональ тарихчылары белән берлектә эшләргә тиеш. Һәм безнең максат, менә ул, һәвәскәр булсын, профессиональ булсын, аларга ярдәм итү һәм инде, әлбәттә, безнең ярдәм ул методик ярдәм. Һәм, мәсәлән, менә. Димәк, методик үзәк корырга тиеш. Әлбәттә, әлбәттә, без үзебезне күрәбез методик һәм координацион үзәк буларак. Чөнки, әйткәнемчә, без үзебез генә каядыр барып, яисә ничектер анда бөтен бу авыллар тарихын барлый алмыйбыз. Әлбәттә, аны барларга мөмкин, әмма моңар, мин белмим, ничә дистәләгән еллар кирәк булыр. Шуңа күрә, әгәр дә ниндидер төбәктә, Үз авылын, үз нәселен ияләргә теләгән кеше бар икән, рәхим итеп безнең институтка мөрәҗәгать итсен, без, бәлкем ул белмидер беренче адымнарны ничек ясарга, нәрсәдән башларга, кая мөрәҗәгать итәргә. Без андый аңар, аңа менә бу дөрес юнәлешне күрсәтә алабыз. Ик, э, мәсәлән, авылны э, яисә гаилә тарихын өйрәнгәндә нәрсәдән башларга, нинди документлардан башларга, нинди архивларга мөрәҗәгать итәргә, ничек ит- э, мөрәҗәгать итәргә, аларны э, кире какмасыннар диеп. Икенчесе инде, э, әгәр дә кемнеңдер әзер китаплары бар икән, Без шулай ук аларга рецензия язырга мөмкин, аларны нәшрияткә тәкъдим итәргә мөмкин һәм инде ниндидер кимчелекләрне төзәтергә мөмкиннәр, мөмкин. Чөнки, беләсезме, кайбер һәвәскәр тарихчылар үз төбәген бик әйбәт беләләр, бездән дә яхшы беләләр, чөнки алар анда яшәгән, анда туып үскәннәр, андагы бөтен кешеләрне беләләр, аларның бөтен Ата-бабаларының ничә буынга, хәтта бөтен атамаларын да беләләр, теге кушаматаларын да, кушаматаларын да беләләр ул кешеләрнең. Кушаматларын. Кушаматларын, ие. Әмма ләкин менә ул китапта булган кыйммәтле мәгълүмат, ул дөресе, теге фәнни күзлектән фәнни аппаратка салынмаган. Шуңа күрә инде ниндидер галим ул китапны алса, ул аңар аны куллана алмый фәнни чыганак буларак. Шуңа күрә ул китапның инде кыйммәте төшә. Әлбәттә, ул бик кызыклы, бәлкем, җирле халык өчен, ә менә фән өчен инде аның әһәмияте төшә. Шуңа күрә менә безнең бер юнәлеш булыр менә бу семинарларда. һәвәскәр тарихчыларда төбәкне өйрәнүче тарихчыларга методик ярдәм күрсәтү, үз материалын, инде туплаган материалны ничек иттереп, дерес иттереп, фәнни күзлектән, фәнни теге кысаларда, фәнни методларга туры китереп, ничек аны дерес итеп китапта бирергә. Чөнки әгәр дә син әйтәсең икән, Кайбер кешеләр айтуы буенча, безнен авыл фәлән елда нигез салынган. Бу бит инде бары тик теге, урысча әйтмешли, голословный, бер нәрсәгә дә нигезләнгән ниндидер әби әйтте дигән сүз генә, әйме? Ә инде әгәр дә без фәнни нигездә эшләргә телибез икән, Һәрбер информация, аның каян алынганын, качан, кем әйткән, бу ниндидер интервьюмы, бу кемнеңдер истәлегеме, бу ниндидер китаптамы, ниндидер кулъязмадамы, менә бу, беләсез, беләсез инде, тарих бит ул фән, имә, кем нәрсә әйтмәсә дә, диеп, кемдер әйтә, тарих ул, тарих ул уйдырма, әкиятләр тупламасы, юк, чын тарих ул фән, һәм һәрбер фәннең үз кагыйдәләре бар, имә, әгәр дә син, синең эшең Киң җәмәгатьчелек өчен генә түгел, ә галимнәр арасында да дан казанырга телисең икән, димәк, син бу тарих фәненең кануннарына иярергә тиеш. Шул кануннар буенча эшләргә тиеш. Шулай булса, синең китап инде киң даирәгә тарала һәм күп галимнәр ул китапны файдаланып, үз хезмәтләренә кертәләр һәм инде синең Гаиләң яисә авыл тарихы инде хәтта дөнья күләмендә таралырга мөмкин. Шул исәптән менә беренче адым буларак бу конференция кысаларында без шундый кечкә генә, кечкенә генә семинар уздырдык безнең төбәк иярүчеләргә һәм инде анда менә без күрсәтергә тырыштык фәнни нигездә булсын диеп эшләсәк, сезнең хезмәттә нинди адымнар буларга тиеш һәм алар нинди кагыйдәләргә җавап бирергә тиеш һәм инде иң иң еш очрый торган хаталар турында сөйләдек инде. Иншалла, менә без бу семинарларны дәвам итәчәкбез.
Менә фәнни нигез дигәннән, башкортлар Мәскәүдә саклана торган шушы писал, кенәгәләрне, теге ревизия хикәятләрен, ниләргә гомум һәркем кереп карый алсын өчен ниләргә куйганнар диләр, сайт дип әйтим инде. Ә менә бу безнең галимнәр, Татарстан галимнәре дип әйтимме, татар галимнәре дип әйтимме, или хөкүмәт тарафыннан эшләнергә тиештер инде, мөгаен, һаман эшләнмәгән әле. Бу эш кайчан эшләнәчәк? Ну бу эш эшләнер дип мин уйлыйм, әмма дә ләкин. Менә карагыз, менә моның тышлыгына без чыгардык ул кулъязманың бер битен. Менә сез укый аласызмы моны? Укып карагыз. Бу бит иске рус язмасы, моны бөтен урыслар да укый алмый. Моны укыр өчен махсус фән өйрәнергә кирәк, ул урыс палеографиясе дигән фән. Бу бит унсигезенче гасыр теле. Имә, беренчедән, теле монын катлаулы, ә икенчедән, язуы катлау. Бу бит басма китап түгел. Әле Петр заманында баскан китапларын да укырга шактый авыр. Ә бу бит кулъязма. Шуңа күрә моны бары тик теге тиешле белгечлек булган кеше генә укый ала. Әлбәттә, аны куеп була, әмма никадәр теге һәвәскәр тарихчылар моны укый ала, никадәр гади халык? халык моны укый ала, бу инде бик зур сорау. Шуңа күрә без беренче чиратта теләдек менә бу чыганакларда булган информацияне җиңел формада, кеше аңлый торган формада, таблицалары белән бирергә. Ә инде кемдер кызыксына икән, бу китаптан үз авылын таба да, мәсәлән, Байбаковый дигән, Байбактыр инде ул авылы. Таба да, менә чыганакның битен карый да, аннан инде төгәл мәгълүмат ала ала. Анда бит инде без әле монда авылларны гына тасвирладык, ә бит ул чыганакта әле исемнәр дә бар. Кемдер үзенен гаиләсен табарга мөмкин. Шуңа күрә әле бу китапта булган мәгълүмат ул әле дистәләгән китаплар, дистәләгән хезмәтләргә нигез була ала. Бу бары тик без чыганаклы, уңайлы формада бирергә тырыштык. Ул шул төбәк тарихын өйрәнеп эшләү өчен чыганакларны табуга ярдәмлек. Әлбәттә, әлбәттә, менә карагыз, менә әйтик без бастырдык факсимиле, имә, Ни файдасы була, никадәр файдасы була менә бу битне бастырудан, димә. Монар бит әле дистәләгән бит комментарий кирәк, әгәр дә без аны теге халык аңлый торган итсәк. Шуңа күрә без менә шундый юл белән киттек. Без авылларны монда бирдек. Хәзер монда язылган ул авылда кемнәр яши, типтәрләрме, татарлармы, нинди сословиегә алар караганнар. Һәм инде чыганакның битләре билгеләнгән. Әгәр дә менә сезгә менә бу авыл кирәк икән, Бугады имә, что на речке Бизяды. Менә монда типтәрләр яшәгән. Димәк, сез шул еллык документны соратасыз архивтан һәм миңа 1114 нче унбишенче битләр кирәк дип соратасыз. Хәтта сез шул битне генә копия ясата аласыз имә. Бу инде төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең эшен шактый җиңеләйтә. Шактый җиңеләйтә.
Ә безнең ничә ничек егет пешкән Татарстанда бар, Мәскәүгә барып тормыйча да, Уфага барып тормыйча да. Мин аны кызганычка әйтә алмыйм хәзер сезгә. Чөнки һаман да бу процесс дәвам итә. Моны архив идарәсеннән сорарга кирәк, чөнки аларның махсус проектлары бар, алар копияләр ясатып, аларны цифрага салалар. Ул ситуация үзгәрергә мөмкин.
Хәле цифрлаштыру, санлаштыру эше дәвам итә. Әлбәттә, әлбәттә.
Бу бара безнең төбәк тарихын өйрәнүчеләргә эш җиңеләячәк дип уйлыйм. Әлбәттә, әлбәттә, чөнки сез беләсез бит, хәзер инде бу цифрлашу ул дөньяда бик зур теге аларыш алган, хәтта инде күп кенә архивларда инде кулга оригинал чыганакларны бирмиләр, Син бары тик онлайн архивта, онлайн каталогтан эзлисең сиңа кирәкле материалларны һәм алар инде бөтенесе дә цифрга салынган һәм сиңа инде компьютерга шуның копиясен гына бирәләр. Бу бит инде чыганакны да саклау дигән мәсьәлә. Без бит беләбез, мәсәлән, менә туксанынчы елларда, ике меңенче елларда теге архивта теләсә кем ирекле керә торган төшкеләрдә кайбер кешеләр үзенә кызыклы материалны җыртып та алган очраклар буладыр я. Шуңа күрә инде менә моны да уйларга кирәк. Ә инде әгәр дә ул цифрга салынган икән, моны инде теләсә кем теләсә ничә мәртәбә куллана ала, моңа монда бернинди куркынычлык юк, моны беркем дә боза да алмый, югалта да алмый, бу инде теге Ышанычлы шундый методлар һәм инде без беләбез, мәсәлән, шул ук Төркиядә, имә, шул ук Европада, анда инде күптән архивлар гына түгел, хәтта газетлар да цифрга салынган, инде ничә еллар чыгып килгән газетлар хәтта цифрга гына салынмаган, алар һәрберсен дә теге компьютер аша таныганнар, распознавание ясаганнар, мә, һәм инде күп кенә чит илдә чыккан газетларны сез интернеттан эзләп ниндидер сүз буенча, ниндидер шәһәр буенча, ниндидер шәхес буенча сез ул газеттә булган мәгълүматны таба аласыз, чөнки инде анда алар безгә караганда бераз алга киткәннәр, әмма без дә шул юл белән барабыз. Иншалла, киләчәктә инде безнең бөтен чыганакларыбыз, бөтен газет-журналларыбыз, бөтен басма һәм язма китаплары шулай ук цифрга салыныр һәм инде теләсә кем, кызыккан кешеләр аларны карап укырлар. Рәхмәт, Марат әфәнде, шундый әтәрәфле, шундый яхшы әңгәмәгез өчен. Иншалла, киләчәктә дә күрешербез, тагын укучылар белән сезне чагыштырырбыз. Рәхәт булсын. Исәнлектә, исәнлектә. Амин.